Okoirutera chisese obiba minto ng'ake Tware oboremu, naende remereria, ekiagera Omwana natogete ore moyo, ebinto ebi nase amaboko bikorwa Nyasae agosesenie amaboko yomonto onyore egento. Naende Nyasae agototebia ng'a kagosesenie nabio naende moererie. Tiga omwana atware oboremu naende Nyasae nache akore ogwancha kwaye naende amorentere ebinge kobua ebi. Mbuya mono, eh, bono torera na omwana moremi takorera ase amarieta nigo nkorokwa Margaret Nyabonyi Makinda, omwana oyo okoreretwe aya na omochokoro one. Bono oboremu bwoka ndamotebi mbori ng'a ebinto ebi Nyasaye ogotoa, na oria okorete aya Nyasaye nabo arenge oo naende namomanyete naende namworokie. ekiagera ekero omonto okogenda gosareria omonto onde ebinto Nyasae amosesenirie, rikana aye ogwenerete gosaba Nyasae agosesenie naye onyore ebire bia boronge tari ebi bia okounereria. Twagikeirie onde bwensi okorete egento eke, Nyasae amoakane bweka omonyene. Mbuya mono.
Bono amang'ana aya gose inche bono kondaire bono naete okobua chinsa chianda, risiba ogokura ngochi koigora ninki? Ng'a omonto osambiri maa tiga ng'a oria okoyia, nkare koigwa ng'a epiripiri yayio erente amache toranyorime, ngosinywa ngochi kominyoka naende oroche buna amakori are ngochi naende ngoaka eanse kenya nywe, bono nairana gotenena gesona rende nywe ng'a nki yarenge. narayarimire. Bono gaki omonto ogokora ebinto binga buna ebi, atakomboka naye gamusamusa chimbuya echi iga, gaki agende agende ase akogenda gaki kou gaki ase akou gaki, nki eke bono gaki akorete iga? chimbucha echi tiga namoeire, timoiranane. riko yao korera abanto nyoro onyarete bo iga, bono nkogenda ande richibu taiyo, namosabeire.
Inche ase amarieta nkorokwa Orispa Kwamboka, omogaka Peter Ramacha akorokwa oyo omimbi. Eyaika botuko sa- saa disa, nanyora omwana one, okong'akera esimi ase amenyete ekoroba igoro ase tore, ase toteneniri buna tore iga. Ng'akire esimio mbworia aunty ee, ng'ai ore? Namotebia enyomba ande. Omanye komboria ng'a abanto bonsi mbuya ore nyomba abwo namotebia mbuya ore tindaigwa kende gionsi. Ng'a yaya bono narigereiri gochia kwao ee, omonto nare bwesamba eiroo. Namoboria rende omonto ki ore bwesambera ase enchera omonto are korwa ororo ache bwesambera iga abwo, aba abanana nkoba reportiri ng'a ki nyarebe taiyo nyomba. Ontebie bono, egento nkere egento nkere iga ago kiere ekebariri, omonto naro obongo ogwesamba na egetambaa ekebariri, namokani monto aye ochire gochia maate abwachi gosamba na egetambaa ekebariri. Ontebie bono tobasa gosoka, tiga nda confirm ng'a ninki. Ekero na ekero arantebia ng'a tobasa gosoka nabwate na- naikaransa ekerogo igoro. Mwakanoimoka na omoro asoke, ache korora ng'a ninki, namoaka ekero okorora namotebia ikaransa. Tokomang'aki kera isiko. Ake igo okong'akera esimi ogontebia ng'a epikipiki bono ere ere maate iga iga ekoyia, namotebia mpikipiki ki are koyia. Nwasoka bono twasoka na omogana omorwa twachia gochia twanyora na epikipiki ekoyia. Nari nakure gocha abanto bacha bacha konyerimia na amache. Nkaya abanto bande mbare tokobuna amaremu, na ebinto binde ebike ebike ebike ebike. Nario buna bwakire ekero nari nachire korigereria nanyore enyomba yane ebochoire emioro ebochoire emioro, omotungi oo obochoire, chianga chia abana bane echi chiaete chionsi pi mpaka chichakete mpaka chiaga chie esukuru

Aya namang'ana nakumirie obokumi, bono nari narorire setani ekeene, buna egetabu kia Yohana ikomi ikomi egototebi ng'a, egasi ya setani nokoiba, nogosari, nogoita. Igo nakumirie ase emambia eye ng'a abanto ebachete bakarusia epigipigi, okoba omonyene ayerogeti bono bakabogoria ekabasinya, bono bakarora ng'a tiga banyesambe ke ke ke keyasinyire. Igo omwana oyo Penison nigo twamorereire amaabera, naende togosaba ng'a Nyasae amokonye. Omonto onga buna oyo. Toroche ng'a omonto oyo ng'a tarenge buya, ing'aki omonto ore boronge bono nasamba epigipigi enchega buna eye, korende karenge koira igo nabwate emana ng'a nkoiba arenge. Igo totagete tokore ogosaba, egere ebinto binga buna ebi mbinyara koba bikoba, omonto oyo karabe ebarimo atakwa tu uwasimu kwa sababu sisi tumeona kama wasimu, kama yeye ako nomo atakua uwasimu, kwa hivyo tunataka tu tuombe mambo kama haya yasipatikane na tuombee kijana

Aye nomonyamabera bw'ogokumia, naende aye nomobuya ase onsi. Aye akonyara koba gagokorekana ase ekenyoro giaito Nyasae, Omonene oito nigo twabeire nogokumi, naboigo inche buna omosomba o Nyasae, ase amabera a Omonene oito, igo nasabire ororekane naende okore egekone kiao Abanyasae bakoretaya Yeso, aye bwekonyare koba gokobarorekanera, onyare koba gokobaikeera ande onsi esi bare Nyasae, okoba egasi ya birecha na ogoita na okoiba na ogosarimu na ogototaiga Yohana ikomi ikomi. Twakemeire emeika eye emebe, emeika y'ogosaria, emeika Nyasae y'ogotantania, emeika y'endamwamu enyare koba gekobugwa. Yeso ora ribaga bono, ororekane Nyasae okore amanene, totigarete ogokobaaka omwana oyo omoke, Anyore enchera ende ekomokonya. Tata Omonene, erieta riao rimokererigwe igoro, okoba naye Nyasae. Tiga obakoegwe obonene, ase erieta ria Yeso nasabire na kwegena. Amen. Ase amarieta nkorokwa Samson Ramacha, iga nonka egasi yane pi pi nkoendi. Nakorete egasi kwe saa sita chia botuko, ngasoa nyomba, nasoete nyomba epikipiki ende ngochanda ere rikori otira, ngateba tiga nyebeke igaa ebere ororo, gesona iga eeiyi mambi makonyerusia, naegete saa kumi, nkoigwa ebikuro ngochia kogenda nokonyora epikipiki yane ero ororo ekoria.
Ase amarieta ngorokwa Mary Moraa, rata emomembi, omwana oyio osamberetwe epikipiki, na oyomomura ominto, omorendi nare okorenda ekorobe eye, nigo arenge ekorobe eye igoro, nere ogerete mpaka intwe tweka abanyene tokaigwa, intwe twaigwete ogokura togakegera ng'a nere oo abaibio bacheire bago bakorwania, lakini agakora buya agatora ng'a gaki siminyoko gocha, minyoko gocha, epikipiki yayire. Omonto aendete korangeria amomo, amomo, amomo, onye epikipiki yayiire, ngonya nainche nkaruta omonwe mwane eywo ere inse aria, nkoboria ninki kiaba? Ng'a yaya epikipiki yayiire inche gocha na amache, togochia kominyoka tokanyora amaene epikipiki yayiire yaerire, nabo ere inse iga buna ere iga yarusetigwe korwa rogoro ase yabekire egacha kosu egasuguma egacha kosamberwa insa, eyabekire egesona rogoro ekio omong'ina oria oteneine moino aria. Igo bono, eyayiire yachia saa tisa na nusu, chia botuko na riayia. Ntora ntorabamanye ase engencho eye yarenge botuko ntokomanya, bono nari ritang'ani tiwarorire egento eke giakorekanire. Inche Samuel tari Chati Onsare, rinde mabere ase ase nkobera minyinko estage, inkageire boigo ase iga aria otamba, nakumirie ase omosani oito Omonyabodaboda twaigure epikipiki yayiire namayanda sana ekiagera twaminyokire gocha korora ng'aki ninki kiagera nache aria yaba epikipiki ekoyia kumbe echiee twanyorire ng'a epikipiki esambire eye nendamwamu bakatokumeti ng'aki abaminto oo ko nogo namagenderero gose nendamwamu ase ekiagera ase ekero tokonya korigereria iga etokumeti bakatoyia namayanda sana ekiagera omwana ominto ekiagera abana aba nabaminto togosangana barabwo igo. Kwenena noe echiche enchi, na ogokumi sana ekero twanyorire epikipiki yayiire iga. Abaminto ng'aki mogoteba? Endamwamu etegosira gaki? Bono egento eke kiabeire egento gi'ogokumia ase ekenyoro giaito, igo ng'a nigo tokumetie abanto gocha gocha iga na korora epikipiki egosambwa enchera enga buna eye, iga enga ng'a na omonto momura oyo nkomoita bare enge. Lakini bono obororo bokagenda igaa. Eki negento ekebe sana, naende togosaba Nyasae egere Nyasae asoe gatie, atokonye nyoo abanto bande bagotara botuko ase enchera y'okoangamisa abande negento ekebe. Omong'ina buna oyo ng'ina akore enchera eye arerire, naende enchera eye akwanire, gento eke nkerigo chimatuko are. Igo nainche buna omorandi nigo ngosaba ng'a. Nyasae asoe gati arorekane, nonya nabagambi ekero bagocha bakobwatia ebinto bing'wa buna ebi, ase obwororo goetera ase erieta ria Yeso, emanyekane ng'a mbanto ki aba bagotara barabwo gochia gosaria ebinto bitagwenereti. Onye obwate edeni, nigo baye ngosabe edeni, banyare koba bakoegwa. Kobua gosaria chinibo, gosaria epigipigi, gosambe epigipigi, Eke negento getatogokirie ase ekenyoro eke, naende eke negento gegosaria amagenderero. Abanto bande bakwa obo, aria baga abanto bande babwenerete ko omonto okobeka egento kiao kwegena ng'a kwabekire aase, bono ngochi bare kwa obo ang'a baminto ng'a ng'aki mbanto ki aba. Igo nigo togosaba Nyasae bweka omonyene anyare koba gakoira ribaga akonyane enchera enka buna eye. Naende boigo Nyasae aigorere omwana oyo chinchera Ebisibiri biabo bono ebikoumoka ase omwana oyo, omwana oyo anyore enchera yaye enyare koba gekomokonya. Tari baba baminto? Inga netiuma inkorokwa oyomimbi, inga noga iga, omwana oyo okoretwe mogoso nomwana bw'endugu yane omokogoti, omwana okonya gocha bumbire mono, konya otemire ase akonyara, bono yaikire ase Endamwamu egocha ekoura omwana epigipigi eye achia gosambera inchera, eye ne endamwamu embe mono, twagikeirie egento eke mono, eng'encho omwana oyo onde bwensi gakigwete amang'ana aya, amokonye ase enchera ya ogwancha, omwana oyo agenderere gokonyeka, agenderere kogenda buna agenda emeroberi yaye. Omwana oyo ochia bombire mpaka bagaachire enyomba, omwana oyo otemire ase agotema ebiombe gocha gocha gocha gocha, bono omwana onde iga atagete bosa tabwati kende, omwana oyo bono totebe nyasaye oyo oyo okwancha okuya, amokonye gaki omwana oyo agende kwerera emeremo yaye ya botambe. Inche bono iga iga ase tore iga iga minyinkwa, bonyamasicho, esaborokeseni masongo, erokeseni nkiogoro, aiga ase omochie omimbi. mbuya mono ase ayio. Aba nabaminto,
egento eke buna giatoire giato giatoire ogokumia ase emambia eye bono buna twabokire, nabo twabeire nogokumia koba omwana oyo bono omwana oyo ocha bumbire origiri mpaka onyorire epigipigi naende yamokonyire nonya na akanyomba obekire, naende yamokonyire, na bagokonywa omwana ekaramu. Bono abaminto nkobasaba rende, oyoranyore chinchera, gose obwate omoyo osibogete, gaki igo togosaba ng'a omwana oyo anyare koba gakonyora enchera. Anyora nonye ne epigipigi ase ekeenda ande anyagocha bumba. Goetera abwo, goetera ase amasabo aya na amaabera buna abanto baarerire ase aya, nabo okonyora ng'a naende ochia bumbire onyorire. Igo omwana oyo iga anoe sobo, naende moroche efamiri eye ninse ere, bono Iga igo tore ase korokwa ng'a Nyaribari Church, Masongo Sub-location, Masongo Location, igo twabasabire ng'a nainche na omopastor omoe twabasabire ng'a gaki oyoranyore chinchera twagosabeire tiga Nyasae arorekane naende Nyasae nagosesenie enchera etoke omwana oyo akonyeke. Tiga omwana oyo arue enamba y'esimi Ase baria baranyare koa ogosiboka komokonya, gaki nao mokomokonya naende nao mokomonyora goetera esimia eyio, egere anyore ogokonya naende ache abumbe. Moroche ebinto ebinge bigokorekana abanto bagweita, omwana oo nigo tokomobwata okoboko, Nere terutana narore ng'a ndoche bono ngocha goituna arenge onyore bwesungiri engori gose onyure eriogo. Ki naki togosaba ng'a ekerecha eki getaare omwana oyo anyore enchera agenderere, na abande banyore ogokonya goetera enchera enga buna eyio. Nabo gotebe amarieta otebe ne enamba yao y'esimu. Ritang'o ri'oku Samsoni Ramaja, enamba yane ere 079559.

Eye ne ya momura ominto na eyio ende ne yane. Ee no yaye engeso naye yarenge chinguru chiaye yari yagenda gosoa nyomba mh.
Riria botuko bachete, bono nabokire nachire bono maambia, nachire gochia ekero nanyorire ejacket yarenge igoro aye yatubire egetambaa eke, egechiete, eye ne emioro. Baagete ege babachorete iga, bagacha bagaaka omotungi oyo, babachorete omotungi. Rirorio nabo baagete omotungi, amache riria korwa barengereti ng'a bono tiga babachore, ntonyore enchera ya okogenda korimia epikipiki. Baachete na egesima igaa. Bakabutora engori ime, ekebuchero ime kere, ekebuchero ime batugutete gochia, eri ne ekero riria botuko bachete.
Tiga ngotosabe. Ase erieta ria Tata, ria Omwana, na eria Omoyo Omotagatifu. Amina. Omuya naende omochenu Tata Nyasae, ne ense ende engiya twachire ase obosio bwao. Totari abaya tore abanyene bokumia, twagosabire Kristo otwabere ebibe biaito, erio onyare koigwa chisara chiaito togosaba. Twachire ase enka eye omwana Peter ramacha Yeso omwana o Nyasaye, noroche omochokoro konya gwasesenirie kwamoeire epigipigi eye enyare komokonya ase obogima obo nobogochi gocha Yeso omwana o Nyasaye.

Baurire omwana onde ase konya akoragera korwa ekioma eke Yeso Omwana o Nyasae kwamosesenetie nakio. Ekero barenge gokoraa Yeso na okwo arenge naende nobamanyete. Bono intwe ntobamanyeti lakini aye nobamanyete twagikeirie egento eke egokora eke ki'ekebe eke gocha asore. Yeso Omwana o Nyasae oyo otari korara.

omoe kende eri kenyare komokonya. Tata remia omong'ina omwao bo tata bw'amabera noroche buna akorera ne rigianda. Moa oboremu bw'abene bokorugora abwo asore, anyare korenta omorembe ng'a nonya aye arorekanire ayare amakong'u. Bono Yeso intwe ekero twacha ntorenteti kende nigo twachire ase engencho koba kirori.